Hello viewers, welcome back to my channel. Eh, inini mu channel mu YouTube channel yangu ndinotaura nyaya dzema relationships. Saka atisati tatanga ta zvamati maona zvishoma izvo tiri kuenda mberi tichange tichitaura nyaya dzekuti eh, tinombonzwa kuti amai haisi hama yako atizivi kuti zvezvezvo pane pachizamwa kudii chaizvo chaizvo Eh, mai vakafa pane zvinhu zvinonetsa zvekuti munogona kutanga wofunga kuti hei saka yanga iri mhosva here kuti baba namama vedu vanga vakaroorana pane zvinhu zvinonetsa ipapo zvange zvichaura nyaya futi marelationship sekuti mother daughter relationship eh, father son father daughter nyaya dzakasiyana siyana saka tinokukumbirai kuti mulike musheye nekusubscribe kuratidza kuti tirambe tichifamba pamwe chete tinzwe tinzwe nyaya dzakasiyana siyana tichidzidzisana nekuonesana kuti aiwa apo panoitwa sei saka today im in conversation with rose murandu ah mam i welcome you to my program Thank you. And I'm very privileged to have you. How are you? I'm good at you. Good, thank you. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu. Um, ma'am, um, makasiiwa nababa baba vakatisiya pane makore mangani masichasiiwa nababa yeah, baba vakanova nashe about 13 years ago ndasara ndine vana vangu vatatu vana vatatu pavana vatatu apa pane two boys ne one girl yes oh, i see saka yeah. ndiri kunzwisisa zvakare kuti eh, pakashaika baba your first born was in his first year at university yes and um, your second born anova musikana anga ari muform one yes. then the last born was in grade three yes. what were the challenges dzamakasangana nadzo uh, ndinoda kuti panofa musoro wemba zvinhu hazvisare zviri that easy unoomerwa kubva mukuita grieving the grieving period itself yakaoma apa unenge wasiyiwa nevana like in my case vana vachiri kuenda kuchikoro hapana kana taakugona kuzviriritira vese they are looking up to you as the mother ndiwe figure parent yasara so zvakuda kuti unzwisisane nekuti vanhu vawakagarisana navo manje vanokutorawo sei in my case it was very difficult because takabva tisina chatiinacho so i had to start afresh ndinokumbira kuti muchitsanangurire pakuti muti makabva musina chamuinacho and muchitaura kuti makariritira vana muri mega Eh, anditi murume kana akafa pane zvinhu zvinosiyiwawo mukadzi eh, hama dzichitora kune kunonzi pane hama dzinotorawo zvadzo hama dzevarume vane zvinhu zvavanotora then koitawo zvinosiyirwa mudzimai nevana kureva here kuti pane zvinhu zvakatorwa zvamaifanira nge muchisiyirwa here ehe pakutemo pane zvinhu zvinenge zvichifanirwa kusara panoita zvinhu zvinosiyirwa vana zvabva kuna baba vavo Poitawo zvinhu zvandinofanirwa kusara nazvo ini semudzimai angaina baba but in our case hazvina kuitika saizvozvo takatorerwa zvinhu zvese pakanga paine nyaya dzenhaka pakanga paine kunzi kana musiri kuda kugarwa naka hapana chamunobva nacho saka ini nekuziva makuriro angu andakanga ndaita kuti ndirarame mumwe upenyu futi huri miserable nevana handina kuzvida saka ndakangozvimisira kuti ini ndichamirira nevana vangu ndoriritira vana and i've made it mm. yeah zviri kundishamisa because i think eh, ini ndakaita zvokunzwa pane rwere rwakaimbwa navamutukudzi rwekuti neria vaichitsanangura nyaya idzodzi dzekuti tinenge tichiona kuti mukadzi anotorerwa zvinhu zvese zvechokwadi osara asina chinhu osara akutanga kuti one saka ya ndikutoona kuti zvinhu zvinoitika zvechokwadi muupenyu because ndongoita zvokunzwawo nasi andamboona pamwe munhu akaitwa saizvozvo izvo saka ya anditozive hangu kune maviewers kuti zvinhu zvakanaka here kuti vanhu muzviite because vamwe zvinoenderana nekuti muchato pamwe ndosaka vamwe vanhu vada kuzochata kuti mukachata pane zvinongonzi automatically mune mutoziva kuti izvi zvinhu zvakaita seizvi neizvi neizvi zvinosarira mukadzi then kutsika e, kutsika dzedu ndinenge ndakanzwa kuti panonzi panotorwa e, vanoti bonde inotorwa atingati bed ezvino izvizvi e, inosiirwawo kamukadzi e, saka handizive kuti ava vakatotora futi zvese izvozvo aiwa bonde vakasiya havo mm -hmm asi inini ndakazongodecida ndega kuti ndichingosiyana nezvinhu zvese ndibve nevana vangu nehembe dzedu dzekupfeka panenge paine mutauro wakawandisa unototanga kuguguriswa ugozoluza focus kuti ndoenda nekupi because ndinotoona sekudai takagara ka pamwe tingadai tisiri zvatiri funga kuti unenge wagarwa nhaka amainini varipo ivava ava vana baba mini vakugara nhaka vari kuda murume wavo wakutoputsa ukama hwamambinge muinawo saka inini ndakangozviudza kuti ndofanirwa kumira nevana vangu ndoitisa vana vangu bcause dai ndakagarwa nhaka baba mnini ndo vaizosaraka vachiti ndini musoro wemba ndini ndinoendesa vana kuchikoro pamwe vaisatombovaendesa even neupfumi hwababa vacho hwavaida ihoho ndakangoti regai hama dzacho dzidi hadzo dzitore inini ndakanga ndine chimbo chekuti in that scenario mwari vanondisimudzira vane pavari kundiendesa hmm, okay. uh, eh, i've liked the point yamaburitsa yekuti panoitwa zvekugara mhaka eh, ndivana bangu here kana ndana baba munyini vanonzi ava ndovanogara vana baba munyini nevazukuru ndo vanogara navo vana baba mukuru vanotorwa semadzitezvana havagare muroora navo okay saka vazukuru vazukuru ndevapi ava because kune vazukuru eh, vana vehanzvadzi yaamai kana kuti hanzvadzi yababa inokumbira ipapo moya soitsanangurira kuti vazukuru ava ndevapi vanganzi vanogara vazukuru vanogara naka kazhinji vana vehanzvadzi dzemurume ehe vana vana tete ndo vanouya kuzotigara naka kana kuti vana baba munini vaninina okay sakura kuti mwana wehanzvadzi yemurume ye, ye wangu ini ndiye anga ndigare naye okay nekuti eh, pamunenge makatogarisana mukutamba anenge achitoti mudzimai wangu oh, eh. but chandinotarisa kana nhasi uno ini kada kutarisa vazukuru vangu ini eh. vadiki kwandiri mm. kugara naka chii chaizvo chinenge chichiitwa pakunzi kugara naka ndakunogara nemuzukuru uyu vana baba mimi zvekuti takutotanga imba here kana kuti munhu ari kungotora responsibility yekuti pane zvinhu zvoda kuitwa chii chinoitwa pakugara naka pakugara naka kare kare waitofanirwa kutoti wakutonogara atoo murume wako akutoreplesa mufi munotoita vamwe vana mazuva ano vamwe vakungotiwo ah, takungotora responsibility but kashoma ukatongoona wabvuma nhaka wakutobvuma kuita mukadzi wemunhu saka ipapo panotinetsei kuti unozotanga kuti unotanga kudanana nababa munini vawambe mwe uchirespecta sababa munini nhasi wakuvati murume pakangooma hapo ya pakaoma viewers ah, ipapo pakaoma eh, tinoziva kuti itsika yakanga ichiitwa and eh, zvinenge zvainzi here kuchengetedza kuchengetedza musha here kana kuti mukadzi asaende here mukadzi kana waroorwa hanti kunenge kwaendeswa pfuma mhm. saka unofanira kuramba urimo mumusha imomo uchingokudza dzinza vaibhilivha kuti mwana wavo uyu ashaika anga achine potential yekuita vamwe vana mhm. eh, asiwo waizoti kana wafirwawo zvako wakura wabva zera waingogara pamusha pako zvako ya nyaya yekugara nhaka ya inenge yakazvikuona hangu nge ineka ineka kuoma mukati nekuti chokwadi ndikanzi ndava kunogara nemwana wehanzvadzi yake e, mwana wehanzvadzi ya yemurume wangu inini anenge ari mudiki and even baba munini sekutaura kutsanangura kwatiri kuita vanenge vari mwana mudiki kwandiri saka ahandizive ah, kuti zvinozenge zvichifamba patisetsika pamwe ndozvinhu zvaiitwa ende tichiri ipapo mama ndinoona kuti eh, tichiri pakunzi kugarwa kwenhaka mumba munenge mainzi mukanetsa kuti eh, hamuna kuita mbereko vanhu vakuru hanzi vaigara pasi voita futi kuti nekuti zvamataura zvekuti panenge pabviswa pfuma saka vakuru vanenge vainzi vaigara pasi votaurirana kuti mumwe mumwe hama futi ndoinokumbira mbotsanangura ipapo kuti zvii zvaizvo zvainyatsokuitwa kunzi mukadzi haasi kubereka pamwe vanhu vanenge vazvifambira here voona kuti mwana wavo ivo ye asiri kubereka saka vanozotumira kumukadzi kuya kuya vonotaura naye pasi asi murume wangu inini anenge asiri kuzviziva kuti ndoo zviripo ndokupera timbonditsanangura kuti chii chainyatsokuitwa ipapo ah, vaiti vakuru vakaona kuti magara makore musina mwana vaironga neimwe hama Iwewe muroora wemumusha unotoudzwa kunzi pano tiri kuda kuti dzinza ridi rikure. Havaigona kukuudza kuti murume wako ndiye ane fault. Plus vakanga vasina that evidence. Saka vaitodondinyengera werudzi imomo kana baba munini kana muzukuru watareva uya ouya totodanana totoudzana kuti tinoda kuzama tozama murume anenge asingazvizivi kana inini ndagona ndabata pamuviri aiwa ndepababa vandiinavo mumba kana ndisina ndini ndaane chi ndaane problem murume ndopamunozonzwa muchinzi akanowanirwa ane mwana kusaidhi kana kuti azoroora mukadzi wechipiri oonekwa agona kuita mwana nemukadzi uyoyo yeah tinodzidza zvakawanda zvatambotaura zviye zvekuti aiwa tinenge tichidzidza zvinhu zvakawanda tiri kudzidza nyaya dzekuti kugarwanaka e, eh, kana kuti pakange pasina mbereko zvii zvinokwanisa kuti zvinge zvichiitwa saka regai tidzokere kunyaya yedu yamemurandu vari kutitsanangurira e, history yeupenyu hwavo ivo saka memu mabva nevana maka makaenda mukazonogara mega chii chamakazoita maka makaenda kuchikoro here zvekuti imimi maikwanisa kunge muchishanda zvekuti maikwanisa kunge muchikwanisa kusapota vana kana kuti makazotanga kuenda kuchikoro musapota vana vachienda because i understand kuti first year mwana ari kuuniversity panenge pakaoma mumwe ari mufom eh, form 1 mumari ngwe 3 panenge pakaoma saka mameans of eh, kurarama makanga muchishandisa changa chiri chii inini ndakanga ndawanikwa ndiri munhu akanga atotraina teaching yake kudhara ndakanga ndichitozvishandira saka zvakanga zviri nani kuti ndaiwanawo ndakanga ndine chouviri ndaikwanisa kudzidzisa vana ndaikwanisa kurarama nevana hazvina kuzonyanya kundiomera nenyaya yekuti ndakanga ndatobva kumusha kwevabereki vangu ndiri munhu akadzidza but i needed to add more eh, nekuti time yazvakaitika munyika medu mezimbabwe zvinhu zvakanga zvaakutooma saka ndakararama umwe upenyu hwekuti ndaiti yekuti chinhu ndichiihora asi ndaienda ndaibuda muzimbabwe eh, ndingakuudzai zvimwe zvinhu zvisina kumboitwa nevakawanda friday yega yega ndaienda kunokwira magonyeti pambudzi panonzi pambudzi paround about kuenda kumesina ndonohodha mabhokisi esipo mafuta ndouya ndotengesa chitatu manheru ndaienda kumozambique ndonohodha parafini ndouya ndotengesa ndinenge ndichimirira madhays angu eduty uko kusouth africa friday inotevera ndaienda kuzambia kunotengesa doro kukomesa saka taitomboita zvimwe zvinhu zviri legal zvekutotakura doro tonobuda nedoro pabhodha paya waite totyiribi but kwanga kuri kutsvaga kuti ndirarame zvakatotiraramisa izvozvo vana vakatoenda kuchikoro nekutengesa doro nekutengesa mafuta nematishu nemabhodhoro evaserina ayo ukatoya friday waitekaenda kumesina friday wodzoka saturday manheru Sunday woenda kuchechi, masikati wabva kuchechi wakutowaridza pamusika. Monday unenge uchiti ukaenda kubasa, masikati ukuwaridza pamusika. Ma, mari yawatengesa iya wakumhanya wakunotenga doro uchiri stoka mumba. Rakanga richinetsa futi kuwana. Saka taitonodhizai kune vanotitengesera doro vekuUnited Bottlers vaya kuti tiwane doro rekuzonotengesa. ya saka hapana chinouya nyore hazviuye ndiri kuona kuti panoshanda hei saka makamuchirenda here apo kana kuti maka muchigara nehama tairenta mhm. ndaitoloja nevana vangu eh, kugara nehama kunonetsa futi iwo wamunhu afirwa wadzoka kumusha hama dzauri kunogara nadzo ihanzvadzi dzako like in my case dzakanga dziri hanzvadzi dzangu vese vakanga varoora Kunopinda mumba memuroora zvinonetsa, saka takatsvaga kurenta nevana tikagara takadaro, vana vakatokura. Mukufamba kwenguva ndopandakazombodecide kuti rega ndiende kuSouth Africa mhm. ndinoshandirawo kuSouth Africa, ndopakaita upenyu kunge zvavanani. ya saka upenyu hunoda kugadzirirwa zvakanaka sezvamuri kutaura ndadzidza chimwe chinhu chamataura chekuti kugara nehama kwakaoma kana kuti kugara nevanhu iwewo wakafirwa munhu afirwa anoti anoonekwa semunhu asina kunyatsoita zvakanaka here kana kuti chii chinonyanya kuti vanhu vave vaona kuti munhu afirwa tambe tichiwirirana ndinoona kuti pamwe vamwe shamwari chaidzo kana ungawaine shamwari dzako havachanyatsowirirane newe kana kumachechi chaiko eh, unogona kunge wakungotarisirwa tarisirwa kumwe kuya kuya chii chinokonzeresa makasangana here dambudziko rakaita sairona zvinoitika ukafirwa hama dzako dzinoita mazuva adzinokunzwira tsitsi unenge usati wava ebeden kwavari nekuti vanenge vachiziva kuti upenyu hwaunga uchirarama mamuchirarama nemaincomes mairi ezvino wakurarama neone income vanoteta kuti uchatikwereta uchagara wakatikumbira kuti ndashoterwa ndazodai saka panotiomei ipapo ndo panooma upenyu plus remember iwewo nevana vako vana vatatu kunoti mumba mamna hanzvadzi nevana vatatu pakaoma kana dziri shamwari vanenge vakufunga kuti kuda unotogona kutonodanana nevarume vavo ndo matarisirwo anoitwa madzimai anofirwa vari vana adiki vanhu vanotarisira kuti vari kuda kuroorwa kekufuti saka kuti aroorwe mumwe munhu vanenge vachifunga kuti anoda kuenda pachipiri mumwe munhu vari kufunga kuti ndikaita zvekutamba anotoita ndinoita side chick mumba baba ini ndotosiyiwa uyu anenge atoo side chick friend yangu saka vanotaramuka kwauri and iwewe panguva iyoyo pamwe unenge uchiti murume weshamwari yangu unotomuona sababa munini uri kumurespecta youare just expecting him just to be a father figure not doing anything but kungomirawo newe seshamwari but once izvozvo zvakuitika vanhu vakutokutora kunge walusi hausisina chiremera munhu ukafirwa chiremera chinorijusika so akaoma and um, eh, matataura nyaya yekuti kugarwa nhaka yacho eh, imi mamuna kuda kugarwa nhaka ah, muna kuzombofunga here futi kuti aiwa eh, nekuti mumwe anonakisada hake kugarwa nhaka pamwe nana bamnini muri kutarisa age pamwe mukuti aiwa ah, ndakanoreroka ine bamnini vangu vekutoti pamwe ine zvezvi ndine 35 ivo vari 18 kana kuti vane 20 years ndo vanenge vari vana bamnini vati atichataura vaiva kuti vanenge vari vadiki kana kuti muzukuru uya anogona ngefuti ari makore iwayo saka imimi chii chakasaka kuti musadi kugarwa naka and eh, ah, mamuna here kuzoda kudecide kuti aiwa ndogona hangu kuroorwa nemunhu wese pamwe akangoda kusada kugarwa naka just because amusida ava hama idzidzi vazukuru vaya nana bamini hamuna here kuda kuroorwawo kana nemumwe wamurume kunze ini chakaita kuti ndisade kugarwa nhaka ndechekuti vanhu vakanga vakalaina kuti vagare nhaka vakanga vari vanhu vane mhuri dzavo kudhara dzimwe mhuri dzacho taitodzichengeta tisu baba vasati vashaika saka wochizoti munhu waunga uchichengeta okugara nhaka uri kuita burden pane yake already yaunga uchiti uri kusimudzira touya kupersonality yangu inini hangu chakaita kuti ndisati handidi kuroorwa mumwe murume hongu ndakafirwa ndiri mwana mudiki but ndakanyatsofunga kuti munoziva pane trend inoitika muupenyu pakaita nguva yekuti kwakaita history yebaby dumping kukaita history yekuti vana vairepwa va nemastep fathers vakomana vachimolestwa nemastep fathers yes, yes. kukaita nguva yekuti vana amai maiti mukaroorwa vanokuroorai vacho havachadi vana venyu vana vako vanoabuswa even nehama dzemurume saka inini sezvandambotaura kuti ndakanga ndiine upbringing isina kunge yakanyatsondiitirawo zvakanaka yakanga isingandinakidze ndakadzidza zvakawanda from my upbringing saka ndakazviudza kuti ndofanira kumirira vana vangu i must give them the best andakanga tisingadi kuona mwana wangu achishungurudzwa chero nemumwe munhu even up to now chero vakura saizvozvi anobata vana vangu abata mwoyo wangu aiwa tiri kudzidza zvinhu zvakawanda tiri kudzidza zvinhu zvakanaka zvikuru and eh, ya ndiri kudzidza zvinhu zvakawanda and ndiri kutenda tsanangura kwamuri kuita maviewers zvinhu va zvakawanda ndinenge ndisingadi kuti ndidzokorore because tinengeda kuti tifambe nenguva tinzwe zvakawanda ndisapedze nguva ndichidzokorora eh, umwe mubvunzo wandanga nda kuti ndibvunze mem ndewekuti eh, saka imi michero manogara mega eh, manogara muri wani hapana here akazombouyawo kuti ati a ah, ini ndazomborangarirawo kuti kune vana vemukoma kana kuti mwana vehanzvadzi yangu kana kuti kana vanga vari vana atezvarawo vanotiwo tine vazukuru vakazombouyawo kuti vazombobatsira kana kuti kusvikawo kana pari nhasi so nekuti i understand kuti eh, first bone tichataura hedu nezvayo tichataura nezvazvo last bone yenyu ezvo izvi iri mufirst year Eh, saka tichataura hedu nezvazvizvi but kusvika up to now hapana here munhu ati azomboona kuti azobatsira hapana kwaingova kungotaura pamafoni uchingovimbiswa pasina chinobuda join us in our second episode tiri kupfuurira mberi tichitinamei murandu vachititsanangurira kuti nhoroondo yavo yakanga yakamira sei kusvika pari nhasi thank you so much